Mae Enlli, come on Thomas, yn Mae Enlli yn bennaeth ar yr Acht Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, mae'n deitl dda yn dydi? Yym Mae gan yr Athro Enlli Thomas dros ugian mlynedd o brofiad yn cynnal a rheoli prosiectau ymchwil, wedi cyllido a gwers ac yn rhannu canfyddiadau o fewn y meysydd academaidd. Mae prif ddiddordebau ac arbenigedd ymchwil yn cynnwys agweddau seico-ieithyddol ar astudio cyfeiliad iaith mewn plant dwyieithog, gan gynnwys cyfeiliad plant o strwythurau cymhleth dan amodau iaith leiafrifol, y Gymraeg. Asesu plant dwyieithog, ac agweddau addysgol ar drosglwyddo, caffael a defnyddio iaith. Mae wedi cynnal ymchwil ac wedi cyhoeddi yn eang yn y maes astudio iaith, gan gynnwys papurau ar agweddau ar gaffaeliad dwyieithog, gan gynnwys ffactorau sy'n dylanwadu ar gaffael iaith gyntaf ac ail iaith yn llwyddiannus. Yym, mae wedi gwneud gwaith ymchwil am drosglwyddo rheolau rhwng dwy iaith, asesu unigolion dwyieithog, llythrennedd dwyieithog, dwyieithrwydd a sgiliau uwch wybyddol.

Er bod dwyieithrwydd wedi bod o gwmpas ers canrifoedd lawer, mae maes astudiaeth dwyieithog yn faes ifanc iawn, iawn, iawn, felly da ni dal ddim yn gwybod lot o bethau yym am ddwyieithrwydd. Ond mae'r maes wedi ehangu yn anferthol, ac felly mae 'na yym agweddau gwahanol yn dod i fewn i'r astudiaeth yma. Yym, ac felly dyna pam dwi 'di mynd am y teitl reit amwys o Agwedda' ar Ddwyieithrwydd, felly bo' fi jyst yn rhoid ryw fath o drosolwg i chi o be' 'dan ni yn wybod yn y maes. Ond un peth dwi'n meddwl sydd yn bwysig iawn i yym yy i'w drafod ar y cychwyn ydi sud ydan ni mewn sefyllfa yy fel ydan ni ar hyn o bryd lle ma' 'na dal bobl sydd yn pryderu dipyn bach am y cysyniad 'ma o ddwyieithrwydd. Reit, mae gennych chi rieni yym sydd falle'n gyrru plant nhw i'ch ysgolion chi, ond sydd ddim cweit yn yn gant y cant a efo'r syniad 'na bod eu plant nhw'n cael eu trochi yn y Gymraeg a hwtha ddim yn siarad Cymraeg adra ac yn y blaen. Ond os nawn ni edrych ar sut mae'r maes ei hun wedi datblygu, falle bod hynny'n rhoi rhywfaint o yym y y syniadau i ni o pam bod ni wedi cyrraedd y pwynt yna lle mae 'na bryder ynghylch y peth 'lly. Wel, fel dwi'n dweud, mae o'n faes reit ifanc, yym, ac felly m- m- 'dan ni'n sôn amdan yr ymchwil go iawn yym yn digwydd ar gychwyn yym yr yr ganrif yy ddiwetha'. Yym ac mi ma' mi o'dd yr ymchwil yn cael ei gynnal mewn un o ddau fath, y cynta' o'dd astudiaethau yym dyddiadurol, yym ac be' o'dd 'hein o'dd bo' gynnoch chi ieithyddwr, rwyn o'dd yn yym yn falchio ag efo d- yy diddordab mawr mewn ieithoedd, o'dd yn cofnodi bob dydd Fel y cyfnod yn fanwl, fanwl, fanwl, unrhyw ynganiad o'dd i blentyn ne ryw blentyn arall yn neud, yn fanwl, fanwl. Fel arfar, mi o'dd pobl yn gneud hyn ar gyfar plant o'dd mond yn dysgu un iaith. Ond mi nath 'na ar, o gwmpas yr tri dega, phedwar dega, mi nath 'na un ne ddau o ymchwilwyr ddechra edrych ar blant o'dd yn dysgu dwy iaith, ac Leopold o'dd un ohonyn nhw, ac mi o'dd Leopold yn siarad Almaeneg efo'i ferch, ac mi o'dd mam y ferch, yn siarad Saesneg efo hi, iawn? A felly be nath o odd fel odd hi'n datblygu iaith, bob tro odd hi'n odd hi'n ynganu gair ne' cyfres o eiria', mi odd o'n cofnodi be odd y geirfa yna yym yn ar ar ar ffurf dyddiadur. Ac yn y pen draw nath o gyhoeddi yr yym y wybodaeth yna mewn dim llai na phedair cyfrol, un ohonyn nhw'n edrych ar eirfa, y yr yr hogan fach, un arall yn edrych ar ffonoleg, felly'r Seineg, pa synna, sut oedd hi'n trio ynganu geiriau 'ma, sut oedd hi'n trio yym swnio yym yy pan oedd hi pan oedd hi'n defnyddio un neu'r llall o'r ieithoedd. Yym un arall wedyn edrych ar ffurfio geiriau a strwythur brawddeg, felly pan oedd hi'n dechra cyfuno geiriau at gilydd, Be oedd hynny'n edrach fel? A wedyn un arall wedyn ar gyfer bob dim oedd ddim yn ffitio i fewn i'r dair gyfrol yna. Felly gwaith swmpus, gwaith pwysig, ac yn dilyn math o ddull sydd dal yn cael ei ddefnyddio y dyddiau yma, jyst bod dyddiau yma dan ni'n ffilmio plant yn dydan, yn hytrach na gorfod cofnodi yym ar y ffurf dyddiadur 'lly. Felly dim byd o'i le o reidrwydd efo'r fethodoleg yna, ond be oedd o'i le oedd sut nath Leopold ddisgrifio Yn ymddygiad ieithyddol i'w ferch. Oedd o'n dueddol o gyfeirio unrhyw adeg oedd ei ferch o yn deud brawddeg mewn un iaith ond oedd 'na eirfa o'r iaith arall yn y frawddeg honno, be dan ni'n wybod sydd yn gwbl, gwbl naturiol i siaradwyr dwyieithog ar draws y byd i gyd, ddim ots pa ddwy iaith maen nhw'n siarad, rhywbeth sy'n gwbl, gwbl naturiol yym i'r siaradwr dwyieithog. Bob tro oedd hi'n gwneud hynny oedd o'n dueddol o gyfeirio at hynny fel bod y y geiriau'n cystadlu. yn erbyn ei gilydd, neu bod hi wedi cymysgu rhwng y ddwy iaith. Rwan, mae'r term cystadlu a chymysgu efo ystyron reit negyddol iddyn nhw, ia? Felly, dyna... ond ond ond oedd hwn yn arbenigwr, reit? Ac oedd yr arbenigwr yma yn disgrifio yr ymddygiad yna mewn ffurf eitha negyddol. Rwan, o gwmpas yr un amser hefyd, yr ail Yym, fath o ymchwil oedd yn cael ei ddefnyddio yy lot fawr oedd ymchwil oedd yn mesur yym sgiliau IQ plant, sgiliau deallusrwydd. Roedd yna yym yy yym yy yy gynnydd mawr yn y dealltwriaeth ni o sut oedd plant bach a sut oedd oedolion yn meddwl ac yn y blaen ac felly oedd yna lot o y profion yma yym yn cael eu datblygu ar y pryd. Ac felly oedd yna ddefnydd mawr mawr ar y profion yma. Ond un peth ddigwyddodd lot fawr fawr oedd bod pobl yn defnyddio yr profion yma ac wedyn yn edrych ar ganlyniadau plant neu oedolion ar y profion yma a wedyn yn trio trio esbonio pam bod y wahaniaethau. Ac un gwahaniaeth oedd yn cael ei amlygu yn am iawn iawn iawn oedd bod rhai o'r plant yn siarad mwy nag un iaith a rhai o'r plant ddim. A be oedd yn dueddol o ddigwydd oedd bod plant oedd yn siarad un iaith, fel arfer Saesneg, oedd yn yn yn cynnal y prawf yma, oedd yn brawf yn Saesneg, oedd yn holi nhw yym drwy ddefnyddio Saesneg coeth, oedden nhw'n dueddol o berfformio'n well na phlant oedd falle efo mymryn o Saesneg ond yn siarad iaith arall, iawn? A felly eto, be mae'r yr ymchwil, oedd yn ymchwil wedi cael ei wneud yng Nghymru ar yr un pryd hefyd, nôl yn y yn y 20au, At y math o beth oedd yr ymchwil yma yn yn yn dod i gasgliad amdano fo oedd bod dwyieithrwydd, oherwydd yym bod plant dwyieithog yn perfformio'n is ar y profion yma, bod dwyieithrwydd yn yn yn yn yn cael y plant yma i fod i feddwl bach yn ddryslyd, bod yym bod bod bod bod o'n yn achosi yr yr drysu yna yn feddyliol, yym bod plant dwyieithog yn feeble minded. be bynnag mae'n ei feddwl, yym, bod nhw'n dueddol o ddefnyddio iaith ansafonol, neu bod nhw'n gryfach mewn iaith ansafonol na iaith safonol, a bod nhw'n defnyddio mwy o iaith ansafonol na plant uniaith, um, a bod o jest yn gyffredinol yn achosi um, problemau meddwl, ac felly bod y plant yma angen um, uh, cymorth ychwanegol yn yr ysgol, a bod hwnnw ddim, ddim yn rhywbeth dylid i'w, i'w, i'w gynnig jest oherwydd na siarad dwy iaith maen nhw. Os nhw mond yn siarad un iaith, fysa hynna'n, fysa hynna'n ocê. Ia? Felly dyna 'di'r math o gychwyn fuodd i'r maes dwyieithrwydd. Felly mi ydan ni'n dueddol o drafod y maes dwyieithrwydd o ran ymchwil beth bynnag mewn yym tri chyfnod, yr cyfnod effeithio negyddol, sef y cyfnodau cynta' 'na, lle o'dd yr ymchwil a'r arbenigwyr 'ma yym yn yn yn yn trafod yym y pwnc fel rwbath oedd yn pen- problem, oedd yn oedd yn ddryslyd ac yn y blaen. Ond mae gyfnod wedyn, pa- yym, sydd yn cael ei gyfeirio ato fo fel cyfnod effeithiau niwtral, a mymryn bach o astudiaethau sydd yn ffitio yn y cyfnod yma. Ond doedd rheiny ddim yn gweld dim gwahaniaeth rhwng neb. Falle bod nhw'n cymharu plant uniaith ag a dwyieithog, ond doedden nhw'm yn gweld llawer o wahaniaeth. Oedd ond doedd neb yn wneud fawr o fuss am hynny, naill ffordd neu'r llall. Ond wedyn, Ers hynny, da ni wedi cyrraedd cyfnod yym sy'n cael ei alw'n cyfnod effeithiau cadarnhaol, ac mi ddoth yr yr y weledigaeth newydd 'ma, bod falle bod pieithrwydd ddim yn rhywbeth o'dd mor ofnadwy â hynny, yym enwedig gan bod 'na gymaint o bobl drost y byd i gyd yn llwyddo a nwtha, yn siarad dwy iaith ac yn y blaen. Yym ond yn y chwedegau ddigwyddodd hynny. Felly, mae'r syniad 'ma bod dwyieithrwydd yn rhywbeth cadarnhaol, rili yym wedi cychwyn yn eitha' hwyr yym enwedig o ran yym y yr yr maes academaidd 'lly. Yym ond dwi'm yn gwybod fydd rhai o'na chi'n ymwybodol o yy waith ymchwil yym Peel a Lambert yng Nghanada ac wnaethon nhw lwyddo i ddangos wnaethon nhw yym gyfres o 18 o dasgau i blant wneud, rhai o'r plant yn uniaith, rhai yn ddwyieithog, mae 18 o wahanol dasgau, rhai ohonyn nhw yn ymofyn hyblygrwydd meddyliol a rhai eraill yn ymofyn sgiliau iaith ac yn y blaen felly. A be wnaethon nhw ddarganfod oedd ar pymtheg allan o'r 18 o dasgau yna, y plant dwyieithog oedd yn perfformio orau. Reit, felly mi agorodd hwnna y byd yym i ymchwil mewn dwyieithrwydd, i feddwl yn fwy cadarnhaol, yn fwy positif am y cysyniad. A fel dwi'n deud, byth ers hynny, 'da ni dal yn y cyfnod yym effeithiau cadarnhaol, Jyst bod yn ei dal ddim cweit yn dallt bob dim am yr yr y cysyniad o ddwyieithrwydd, sut mae'r ymennydd yn delio efo dwyieithrwydd yym ac yn y blaen. Ia? Felly dan ni dal wrthi yn archwilio i fewn i'r maes yna. Ond fel dan ni'n gwybod, yn anffodus iawn, oherwydd bod cychwyn yym cy- yym yy cynnar iawn iawn iawn y maes wedi bod mor negyddol tuag at ddwyieithrwydd, mae'r syniad yna wedi sticio. A mae o dal i sticio dydi yn yn meddylia rhai unigolion. A dan ni'n gwybod fel pobl yym dan ni'n dan dan ni isio bod yn saff, dan ni isio yym dan ni'm isio poen, dan ni'm isio yym creu problemau i ni hunan, felly mi ydan ni wastad yn trio yym yy troi'n cefna ar rywbeth sydd yn swnio'n negyddol. Dyna dyna dyna di natur ni fel pobl. Yym a does ond angen edrych ar, os dach chi'n cofio, yn 1998 mi gyhoeddwyd erthygl Yn y Lancet, sydd yn gyfnodolyn arbennig ac un yym mae'r mae'r byd meddygol yn edrych iddo fo fel y gwrw o wybodaeth 'lly, a mi gyhoeddwyd erthygl yn fanno yn deud bod 'na linc cry' rhwng yr yr y frechiad MMR ac awtistiaeth. A felly be be dach chi'n gweld wedyn ydi wrth gwrs ar ôl i'r yym y cyhoeddiad yna fynd allan mi oedd 'na yn y disgyn anferthol yn y nifer o rieni oedd yn caniatáu i'w plant nhw dderbyn y frechiad yna. Pam? Achos oedd o'n swnio'n negyddol, mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth sydd yn, yn, yn mynd i beri anhawster i'w plant nhw. Yr un peth sydd 'di digwydd efo dwyieithrwydd. A be' sydd yn anodd wedyn ydi codi nôl wedyn, achos yn 2004 mi, yym, yy, mi gyhoeddwyd erthygl arall oedd yn cadarnhau yn gyfan gwbl bod yr erthygl 1998 'na yn anghywir a bod nhw wedi cam-ddehongli y data a bod 'na ryw brobleme- problemau eraill i fod hefo fo hefyd 'lly. Felly yn ara' bach ma' petha' yn dod yn ôl i fei. Ond ma' rywun, yn dydi, yn dueddol o dalu mwy o sylw i rywbeth negyddol. Os 'di rywun yn deud rywbeth negyddol amdanach chi, newch chi gadw hwnnw efo chi am gyfnod hir hir hir. Os 'di rywun wedyn yn deud rywbeth rili neis amdanach chi, ocê, mo'n neis, ond dydi o ddim yn cael gwarad o'r teimlad negyddol 'na arna chdi. A felly, yn anffodus, yym, dyna fu hanes, yym, yr maes dwyieithrwydd. Felly, ma' hynny wedi arwain hefyd at 'chydig o fyths, petha sy jest ddim yn wir am, yym, ddwyieithrwydd. Felly, be' dwi isio neud efo chi heddiw 'ma ydi jyst tywys chi drw rhai o'r myths yna, petha falla fydd 'na yym, rieni yn holi chi amdanyn nhw, yym, neu yn gwneud rhyw sylwadau sydd yn yn debygu i'r ffaith bod nhw'n meddwl un ffordd 'lly, yym, ac a cynnig chydig o ffeithiau yym fedrwch chi ddefnyddio yym i i i ymateb i hynny 'lly. Ac ella rwy'n ambell i am- ambell i achos bydd y y disgyblion eu hunain falle yn yn credu yy rhai o'r myths 'ma a ddim cweit a ddi- ddim yn ddim yn siŵr iawn be ydy'r ffeithiau yym sydd yn cyd- yym cyd-fynd efo nhw 'lly. Reit, felly yym yy mi gychwynnwn ni fo'r myth cynta' ta. Rwan, un peth ma' lot o bobl dal yn gredu'n reddfol ydi bod pobl, ni, yym yn c- yy wedi datblygu i fod yn defnyddio un iaith yn arbennig o dda, ia? Ac felly yym unigolion uniaith ydi'r norm, ma'r rhan fwya' o bobl yn siarad un iaith, ma' 'na Ym mhoblogaethau sydd yn siarad mwy nag un iaith, ond gan na y norm ydy un iaith, oherwydd na dyna ydy sut ddyla ym ym dynolryw fod, ym mae na ddipyn o bobl sydd yn yn yn dal i gytuno efo y farn yna. A hefyd oherwydd mae y ieith-, yr ym yr lleoliadau lle dach chi'n fwya tebygol o ddod ar draws rhywun sydd yn yn yn ystyried ei hunan i fod yn uniaith, ydy'r y sefyllfaoedd hynny lle maen nhw yn siarad Saesneg, sydd yn iaith sydd wedi cael ei ffigo i fyny yym ar draws y byd i gyd hefyd 'lly. Ond y ffaith ydy, ma' 'na fwy o unigolion dwy ag amlieithog yn y byd na sy' 'na o unigolion uniaith. Rŵan, toes 'na ddim sensws byd-eang, dydan ni'm yn gwybod hyn yym o s- sgynnon ni ddim ffeithiau cadarn sydd yn yn yn deud hynna, ond ma' gynnon ni gymaint o yym y arolygon a gwybodaeth ar draws a ledled y byd, ac os dach chi jest yn edrych ar rheini ac yn edrych ar lle mae ieithoedd yn cael eu siarad a faint o boblogaethau sydd yn y y ll- safleoedd yna ac yn y blaen, yna mae'n gwbl, gwbl amlwg na amlieithog yym ydi y byd 'lly. Ac mewn rhai achosion, wrth gwrs, ma' ma' ma' hynny'n reit amlwg, achos ma' gennych chi yym fel fel s- fel sy'n cael ei ddangos fan hyn, ma' ma' mewn rhai sefyllfaoedd, ma' gennych chi fwy nag un iaith swyddogol, Reit, felly mae 'na bedair iaith yym swyddogol yn Singapore, un ar ddeg yn ne ne Affrica. Iawn, mae hwnna'n ma' hwnna'n dipyn o o ieithoedd, ia, yn cael eu cydnabod ar y statws yym uchel iawn, iawn, iawn. Ac mewn ambell i yym ardal arall, yym ac oedden ni'n yn sôn gynna' yn dydan yn yr yym cwis bach 'na yy faint o ieithoedd oedd yna yn Asia ac yn y blaen 'lly, yym mi fedrwch chi gael sefyllfaoedd yym yy lle dydy'r yy dydy'r ieithoedd ddim o reidrwydd yn cael eu cydnabod fel ieithoedd safonol, ond ma'r ma' 'na gannoedd os nad miloedd o ieithoedd yn cael eu siarad yn ddyddiol yym ar lawr gwlad. Yym 234 iaith frodorol yn cael eu siarad gan o leia' 10,000 o siaradwyr yn India, yym mwy na 60 o ieithoedd yn Pacistan, 68 ym Mecsico, 182 yn y Philippines a 706 yn Indonesia. Reit, felly ma'... a ma'r pobl yna'n dod yn yn dod yn yn yn dod i gwrdd â'i gilydd, a ma' nhw'n gorfod cyfathrebu rywsut, felly ma' pobl yn pigo yr ieithoedd yna yym i i f- i yy ffwr' o o naill naill a'r llall. Rŵan, un broblam sy' 'na mewn ymchwil ar ddwyieithrwydd ydy, yn aml iawn, os dach chi isio neud ymchwil da, dach chi isio rheoli 'ych sampla, dach chi isio rheoli 'ych data yn arbennig o dda ac yn y blaen. Ac y ffor gora' o neud hynny pan dach chi'n neud yym ymchwil ar ddwyieithrwydd, Ydy, mae gennych chi sampl o blant dwyieithog a sampl o blant uniaith. Ond triwch chi ffeindio sampl o blant sydd yn bur uniaith dyddiau yma. Ocê? Tydi'r byd bellach ddim yn edrych fel yma. Ocê? Tydan ni ddim jyst efo pobl sydd yn siarad un iaith. Fel un, mae'r byd yn edrych. Ac mi welwch chi nes ymlaen yym bod hi'n anodd iawn i unigolion, achos mae pawb yn gwybod rhyw ymadrodd, rhyw eirfa neu rywbeth mewn iaith sydd ddim yn iaith dach chi'n ddefnyddio yn ddyddiol. Yym ac felly mae o'n mae o'n anodd iawn iawn iawn yym cael yy cael gafael ar unigolion sydd yn bur bur uniaith. A mae hwnna yn yn yn rywbeth pwerus iawn iawn iawn, enwedig i ddefnyddio mewn ardaloedd yym eitha' di-Gymreig. lle mae gennych chi blant yn dod i ysgolion cyfrwng Cymraeg falle, ond sydd ddim falle'n ystyried eu hunain yn ddwyieithog neu yn gyfrwng Cymraeg, neu'n cael labelu eu hunain felly. Mae'n bwysig iawn, iawn, iawn bod nhw i gyd yn ymwybodol bod bron iawn pawb ar y continiwm yma o ddwyieithrwydd. Felly, os dach chi'n gwybod un gair mewn iaith arall, reit, dach chi ar gwilod y continiwm 'na. Os dach chi'n rhugl yn y ddwy, dach chi ar y top. Ia, 'di pawb ddim yn mynd i fod yn rhugl yn y ddwy, ond mae pawb rywle ar y continiwm yna. Reit, myth arall. Um, mae yna um, bryder ymysg rhieni, um, enwedig os ydyn nhw'n defnyddio dwy iaith efo'r plant nhw, a maen nhw'n teimlo bod iaith y plentyn yn bach yn slofach na plentyn drws nesaf sy'n mond yn cael un iaith. Mae yna rhyw um, bryder bod dieithrwydd yn achosi um, uh, rhyw oediad anferthol o ran cychwyn siarad ag yn y blaen. Felly bod siaradwyr dieithog yn cychwyn siarad yn hwyrach na siaradwyr uniaith. Ond y gwirionedd ydi bod plant uniaith a dwyieithog yn cyrraedd yr un meini prawf cychwynnol â'i gilydd ac yn yr un drefn, mae yna bethwmbrath ymchwil wedi dangos hyn, iawn, ond mae cyflymder eu datblygiad nhw wedyn yn gallu amrywio a mae hynny'n gwbl yym naturiol os 'di rywun ddim yn dod ar draws yr iaith gymaint â phlentyn arall. Ia? Yym, felly, jyst i yym ymhelaethu dipyn bach mwy ar hynny, felly, reit ar gychwyn y daith o ddysgu iaith, ocê, dim ots os dych chi'n clywed un iaith, dwy iaith, tair iaith, pedair iaith, be bynnag dych chi'n glywed, os dych chi'n blentyn sydd wedi cael eich geni efo'r gallu i ddatblygu,

Mae plant i gyd wedyn yn mynd o gwmpas ac yn enwi y pethau sydd yn i'w hamgylchedd nhw. Ocê, dim ots faint o ieithoedd maen nhw'n glywed, maen nhw'n mynd o gwmpas a mi wnawn nhw enwi pethau ac falle wnawn nhw enwi fo yn un iaith unwaith, iaith arall, dro arall, neu sticio i un iaith ac yn y blaen. Ocê, mae'r ymrwymiaeth yna yn bosib, ond maen nhw yn gwneud o ar yr un pryd. Rhai ohonyn nhw wedyn yn cyfyngu drwy gyfnod o gyfuno dau air. Yym, os ydych chi fatha mab i, ydych chi'n baipasio hwnna a wedyn mynd i i gyfuno tri neu fwy o eiriau a gwneud dim synnwyr o gwbl. Yym, ond wedyn yn yn yn do- i- mae heini wedyn yn yn debygu mwy i iaith a wedyn dych chi'n dechrau dallt be dwi'n trio ddeud. Yym, ond mae pawb yn mynd m- yym yn gyffredinol drwy yr un drefn. Be sy'n digwydd nes ymlaen wedyn ydy bod yr yr cyflymder yn newid. Ocê? Felly be' sgennai fan 'yn, so ma' raid i chi ddall' y graffs 'ma, iawn? Nâi jyst deutha chi be' 'dach chi fod i ga'l allan o'r graffs 'ma. Rŵan be' sgennon ni 'di ma'r graff cynta yn cynrychioli data plant ag oedolion o'dd 'di ca'l eu magu mewn cartrefi cwbwl cwbwl Gymraeg. Yym ma'r ail un yn fyma wedyn yn ddata oedolion a phlant, oedolion 'di'r llwyth a phlant 'di'r yym du, gafodd eu magu mewn cartra lle o'dd un rhiant yn siarad y Gymraeg a llall yn siarad Saesneg. A wedyn fan hyn, mae gennym ni yym ddata plant ac oedolion oedd wedi cael eu magu mewn cartrefi cyfrwng Saesneg ond wedi derbyn eu addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ocê? Rŵan, be dach chi'n weld yd- yym, o sori, wedyn, oedd yr ymchwil yma yn edrych ar, yy, yy, fel, fel o'n i am ddeud, mae gen i ddiddordeb mewn yym y strwythurau cymhleth. Ocê, mae'n edrych ar rywbeth sydd yn hawdd, yn boring, achos mae pawb yn gallu wneud o reit sydyn. Os dach chi'n edrych ar rywbeth rili cymhleth, yna mae'r data yn rili, rili cymhleth a ma' fe'n grêt i i i neu- i wneud efo data fela. Felly ma' hwn yn ddata sy'n dod allan o astudiaeth yn edrych ar yym y y s- yym i yym y dealltwriaeth plant ac oedolion o ffurfiau lluosog yn y Gymraeg, ocê? A fel dach chi'n gwybod, ma'r system lluosogi enwau yn y Gymraeg yn un cymhleth, Dach chi'n ychwanegu gwahanol ddodiau, dach chi'n newid y sŵn yn y canol ac yn ychwanegu dodiau, dach chi'n tynnu dodiad i ffwr' ac yn y blaen, ia? Mae o'n gymhleth. Felly, mae'r, yym, yr wyth set o fariau jyst yn cynrychioli y gwahanol ffyrdd dach chi yn lluosogi yn y Gymraeg, a mae 'na amrywiaeth yn sut dach chi yn gwneud hynny. Iawn? Felly, yym, os 'dan ni jyst yn amlygu be' 'di'r patrwm, Reit, so mi dynnwn ni y patrwm allan, oce? Felly, os da chi'n mynd ar draws y gwahanol ffyrdd yna, da chi'n gweld mae'r patrwm rhyw fath, oce? Felly, dim ots os yw'r plentyn wedi cael ei fagu mewn cartra uniaith Gymraeg, cartra uniaith Saesneg neu cymysg, maen nhw yn mynd ar ôl, maen nhw'n datblygu yr, yr system yn yr un, yn yr un drefn, yn yr un ffordd. Ond, os awn ni'n ôl, mi fyddwch chi'n gallu gweld, mae rhain yn cyrraedd y lefelau yn ymdebygu i oedolion yn gyflymach nag mae'r plant yna. Ocê, felly mae 'na wahaniaeth yym o ran yym amseru, ond tydi yr yr gwahaniaeth fel arall yym ddim yn bodoli. Yym, 'run fath wedyn efo system arall gymhleth yn y Gymraeg, sef y system ateb. Rŵan, mae yr yym cystrawen, y frawddeg yn gallu roid y hint, reit amlwg i chi o be ydy'r ateb i fod, a mae yna rhai hynt sydd yn fwy amlwg na'i gilydd. Ocê? Felly, fel dych chi'n gallu gweld o'r graff, yym, mae yna rhai lle mae pawb yn gwneud yn reit dda arnyn nhw, ond mae yna rhai hefyd lle mae pawb i'w weld yn stryglo dipyn bach mwy arnyn nhw hefyd. Ond eto, ar draws y gwahanol fathau o siaradwyr, union 'r un peth ydy yr, yym, y patrwm, yym, jyst bod nhw yn cyrraedd yr lefelau ar wahanol adegau. Oce? Reit, wedyn, um, myth arall um, ydy um, bod rhaid, rhaid i ni ddysgu ail iaith yn gynnar iawn os da ni am i dysgu'n llawn. Rwy'n hwn yn cyd-fynd mewn ffordd efo'r cwestiwn a um, yn yr yn y cwis o'dd yn o'dd yn holi yym yy yy os bo' bo' plant yn amsugno iaith fel sbwnjis ne' yr un o'dd yn am gweld pryd ydi'r amsar gora' i fod yn dysgu iaith. Rwan yr atab ydi, dyna pam o'n i'n deud bo' fo'n dibynnu, yr ateb ydi bod y cym- y cymhara ydi'r amlygiad y gora' di'r cynlyniad achos 'dach chi'n gallu casglu Yym, lot mwy o wybodaeth am yr ieithoedd i'ch helpu chi i ddatblygu'r iaith os dach chi yn cael eich amlygu i'r iaith yn gynnar iawn, iawn, iawn. Ag hefyd, mae'r ymennydd bach yn barod i ddysgu. Mae'r ymennydd bach eisiau gwybod am bob dim sy'n mynd ymlaen yn y byd, a mae iaith yn un rhan o hwnna. Felly, y cynharaf di'r amlygiad, y gorau di'r canlyniad, ond mae rhaid yr amlygiad hwnnw fod yn ddigonol ar, at bwr-, i'r plentyn yna. Oce? O ran, a hynny o ran amlder, clywed o, yr, yr, yr, yr yym, amlygiad, ac o ran y math o amlygiad ma' nhw'n gael hefyd. Os dach chi yn blentyn bach sy'n cael eich magu mewn cartra lle yr unig beth dach chi'n glywed ydi paid, paid, paid. Wel, 'dyn nhw'm yn clywed llawer o Gymraeg nachdyn? Er bod y rhiant yn siarad Cymraeg. Felly, ar bapur, ma'r plentyn yn dod o gartra cyfrwng Cymraeg, ond falla, paid, lle ti'n mynd, dos â hwnna nôl. Falla, jest petha felly ma'r plentyn yn clywed. Iawn? Felly, 'di'r plentyn ddim yn cael yr, yym, yr amlygiad y gwahanol ffyrdd o o siarad yn y Gymraeg. Ie? Felly, yym, ma' raid i'r i'r amlygiad fod yn ddigonol o ran amlder a chynnwys os ydi o am arwain at wahanol yym lefela' o rigolder. Rŵan, os awn ni nôl at y graff yma, yym, be' ma' hwn yn amlygu i chi ydi'r gwahaniaeth mewn ffor rhwng plant, fel 'ma 'de, yym, cofiwch ŵan, mi o'dd y plant yma yn blant oedd yn cael i'w yym magu mewn cartref lle roedd yym un rhiant yn siarad Cymraeg a llall yn siarad Saesneg. So maen nhw wedi cael, maen nhw wedi cael amlygiad i'r Gymraeg o'r pryd. Yr un fath â rhein. Iawn? Mae rhein wedi cael amlygiad i'r Gymraeg o'r pryd. Ond mae canlyniadau rhein yn ymdebygu'n fwy i ganlyniadau plant oedd ddim wedi cael amlygiad i'r Gymraeg o gwbl o'r pryd. Felly tydi pryd dach chi'n cael yr amlygiad Ddim rili gymaint a hynny o ots, ma raid yr amlygiad na fod o ryw fath, ie? Y tebyg ma siŵr ydi, yn lot o'r teuluoedd yna, gan bod na un rhiant ddim yn siarad Cymraeg, ma powb yn gallu siarad Saesneg yn y cartre. Ma siŵr bod iaith y cartre yn troi i i i Saesneg yn fwy amal, er bod na yym yy ymdrech blew yn cael ei gwneud gan y naill riant a'r llall i sticio i un iaith yym yn pan maen nhw yn siarad efo efo'r plentyn. Yym tebyg ydi bod y plentyn yn cael mwy o ymlygiad i Saesneg na be fysa chi yym yn yn feddwl a bod nhw falle rhai ohonyn nhw yn cael ymlygiad tebyg iawn i'r plant yna. Felly tydi pryd dach chi'n cael eich amlygu yym ddim o reidrwydd yym yn arwain yn yn yn ffactor yym sydd sydd yn gallu yym bod yn yn bwysig ar ei ben ei hun ynde? Yym myth arall ydi fel yym o'dd 'na gwestiwn eto yn yr yym yn y cwis yym ma' 'na duedd i nifer ohona ni a d- a dim jyst pobl uniaith 'di hyn 'wan, pobl dwyieithog hefyd, i gymryd yn ganiataol bod nhw'n gorfod bod fel siaradwr brodorol yn i'w dwy iaith. Ia? Felly bod nhw bo' 'na rwbath yn bod os 'dyn nhw ddim. Dwi'n gwybod fy hun, dwi'n llawer iawn fwy hyderus yn sefyll fama siarad efo chi yn Gymraeg, dwi'n gorfod gneud hyn eto'n Saesneg, a fydda i ddim yn rha- fydda i ddim cweit mor hyderus y bryd hynny. Ac am ryw reswm, fedra i ddim cael drost hynny. Mae hynny'n wir dim ots lle dwi'n dwi'n cyflwyno. Yym a m- m- m- m- ma'n teimlo, ryw ryw ffordd, ma'n teimlo fatha yym yy mod i ddim... ddigon dwyieithog neu ddim digon da yn fy Saesneg neu neu rwbath yym ond mewn ffordd does na'm disgwyl i fi fod felly yy a pam a pam bo' fi'n teimlo felly yym achos y gwirionedd ydi bod siaradwyr dwyieithog yn wahanol i siaradwyr uniaith o ran nifer o'r profiadau ma' nhw'n ga'l a ma'r profiadau yna wedyn yn dylanwadu ar i'w niwroleg nhw be' sy'n mynd ymlaen yn yr ymennydd yym be' ma' nhw'n gynhyrchu yn ieithyddol. Yym, a hefyd, yym, sut mae'r ymennydd yn gweithio'n seicolegol hefyd. Yym, felly, yym, ma', yym, yy, ma'r disgwyl 'na bod pawb yn ymddwyn union yr fath a siaradwyr uniaith yn iaith A ac yn iaith By yn fyth. Iawn? Yym, a wna i jyst esbonio dipyn bach mwy am pam, felly. Yym, os dach chi'n meddwl o ran y profiad niwrolegol, Fel mae'r ymennydd yn datblygu, pan mae plant yn cael eu geni, mae 'na filiynau o niwronau yn barod yn yr ymennydd, yn barod i ddysgu, yn barod i i gasglu gwybodaeth ac ac i i i rwydweithio efo'i gilydd. A be' mae'r me- ymennydd yn gorfod gneud ydi dechra cael gwarad o rhai o rheina, achos mae 'na ormod yna. Ac felly, be' sy'n digwydd ydi mae'r ymennydd yn yn yn sortio'i hun allan, a ma' gwahanol rannau'r ymennydd, yn dechrau penderfynu, reit, fi sydd yn charge o hyn, llall ac arall, ia? Yym ac ar gyfer iaith, yym mae'r rhan fwya' o bobl sydd yn siarad iaith yn prosesu iaith yn yr hemisffer chwith. yr ymennydd. Oce? Felly, ma' prosesu iaith, ma' ad-alw iaith, ma' cynhyrchu iaith. Os dach chi'n mynd i fewn i scanner, darna yna o'r ymennydd ar yr ochr chwith sydd yn goleuo i fyny mwya. Oce? Felly, dan ni'n gwybod na'r na'r yy hemisffer chwith sydd yn yym yy yy yn yn rheoli iaith mewn ffor. Ond dan ni'n gwybod hynna mewn siaradwyr uniaith. Be sy'n digwydd pan 'da chi'n ddwyieithog? Mae'n dibynnu pryd 'da chi'n dod yn ddwyieithog, ydach chi'n dysgu dwy iaith ar yr un pryd neu 'dach chi'n ychwanegu un nes ymlaen ac yn y blaen a bod yr ymennydd yn gorfod ail-sortio'i hun allan ac yn y blaen. Mae'n dibynnu yym ar hynny. Ond mae o yn wahanol o un siaradwr i'r nesa. Fydd gennych chi rai siaradwyr dwyieithog sydd yn prosesu y ddwy iaith, mae bob dim ieithyddol ma' nhw'n neud, 'dim ots pa iaith sy'n digwydd yn yr he- he- hemisffer chwith, Mae yna rei eraill wedyn sydd falla ddim mor hyderus a ddim yn defnyddio yr ail iaith llawer a falla 'di dod ar ei thraws hi lot hwyrach yn gorfod defnyddio mwy o'r hemisffer dde i helpu allan. Ocê, felly mae o'n wahanol, felly mae o yn yn dylanwadu ar be yn union mae'r ymennydd yn neud hefyd. Ac jyst o ddiddordeb, nid llun o fy ymennydd i ydi hwn, ond jyst ymennydd generic efo gweithgaredd fy ymennydd i wedi'w ddangos arno fo. Ocê? Yym, ges i gyn- yym, yy, yy, ges i wahoddiad i gymryd rhan mewn ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg, mae'n edrych ar bobl law chwith, rwan dwi yn law chwith, yym, ac dim syniad os dwi'n law chwith cry neu ddim yn gry neu be bynnag, felly o'n i'n meddwl, Duwcs, ia, ga'i weld be mae fy menydd i'n wneud. A wedyn oedden nhw'n rhoi gwahanol dasgau i fi wneud tra yym o'n i yn y sganiwr. A be mae hwn yn ddangos, pan o'n i'n gwneud tasg iaith, sef dydy hwn, roeddwn yn gweld faint o'r, rhaid i mi law chwith sydd wedi bod adeg hyn, cofiwch, so cadwch hynny mewn coll chi. Ond os da chi'n edrych ar hwn, so um, yr ymennydd o'r tu flaen di hwn, felly ochr yna di'r ochr dde, o'r tu cefn, ochr dde, honna di ochr dde, ochr chwith, a wedyn o dan yr ymennydd wedyn, felly um, ochr dde ac ochr dde yn fyna. Be dach chi'n weld yn fyna ydy pan dwi'n gwneud tasgau iaith, ochr dde yr ymennydd sydd yn gweithio gletach, ocê? Ond dwi'm yn gwybod sut 'di hynna i wneud efo natur fy nwyieithrwydd i, yym, neu faint ohono fo sydd i wneud efo'r ffaith bod fi yn law chwith, ond ma'... mi ydan ni gyd yn unigryw, ocê? Dyna 'di 'di 'di'r 'di'r pwynt yna. Yym, mi ges i hefyd, yym, gyfle i fod yn y scanner ar gyfer ryw broject arall, ac yn hwnnw, O'n i'n gorfod jyst gorfadd yna a jyst cyfri yn ôl yn 'y mhen o deg, naw, wyth, saith, chwech yn Gymraeg, a 'dyn pan o'n i'n gweld y lliw yn newid ar y sgrin o'n i'n gorfod neud yr un fath yn Saesneg. A be' oedd y sgan yna, os genai'm llun o hwnnw, be' oedd y sgan yna'n dangos oedd pan o'n i'n gorfod gneud y weithgaredd yma'n Saesneg, oedd o'n ymennydd i'n gweithio llawar iawn cletach nag oedd o pan o'n i'n neud o'n Gymraeg. A deud y gwir, pan o'n i'n gorfadd yna yn yr yn yr yym scanner, o'n i yn timlo rywsut pan o'n i'n neud o'n Gymraeg, o'dd o jys yn rhan ohona fi, ond pan o'n i'n neud y cyfri yna yn Saesneg, o'n i'n timlo ryw bellder chydig bach 'lly, achos mond fi a'r scanner o'dd yna. Felly ma' ma' ma' ma' ma' hwnna yy ma' ma' 'na wahaniaetha sylfaenol ar y lefal yna yym pan 'dach chi yn edrych ar wahanol fatha o siaradwyr. O ran profiada ieithyddol wedyn, Os da ni'n feddwl, wel sut ma plentyn dysgu iaith? Ok, so ma gen i blentyn bach wan sy di cael ei eni i'r byd a ma'n dechra dysgu iaith. Rwan, ma'r plentyn yna yn gorfod cyrradd y byd efo rwbath sydd yn barod yna yym sydd yn caniatáu i'r plentyn yna ddysgu iaith. Ok? Ma cathod yn cael ei geni ond di nhw'm yn gallu dysgu iaith. Ok? Felly ma na rwbath unigryw amdanan ni yym pan da ni'n cael y geni sydd yn galluogi ni ddysgu iaith. Ond dydi pawb yn y byd ymchwil ddim yn cytuno ar be ydi'r rwbath yna, ocê? Yym, a ma' 'na dal lot o ymchwil yn edrych i fewn i be yn union ydi o, yym, ond ma' 'na rwbath yna. A ma'r be bynnag ydi hwnnw, mae o'n gweithio drw ga'l mewnbwn yym allan o amgylchedd y baban, reit? Felly ma'r baban yn clwad rwbath, gweld rwbath, ma' hwnna yn dod i fewn drw'r synhwyra, a wedyn ma'r dyfais galluog- galluogi dysgu iaith 'na yn gneud rwbath efo'r wybodaeth, ocê? Ac yn y pen draw, Pa plentyn yn datblygu iaith? A dan ni'n gwybod hynny pan mae plentyn hyd yn dechrau siarad. Oce. Wel, os yw plentyn yn uniaith, oce, mae'r patrwm yna yn reit hawdd, reit? So, dach chi'n meddwl am blentyn, mae'n clywed iaith, mae o'n darllen yr un iaith, mae'n sgwennu yr un iaith, felly mae'n gweld ac yn clywed um, yr, yr, yr un system ieithyddol, reit? A wedyn mae'n cynhyrchu'r iaith yna. Oce? Digon syml. Ond wedyn, da ni'n meddwl am y plentyn dwyieithog. Okay? Felly mae plentyn dwyieithog yn clywed un iaith, fatha'r Gymraeg, weithiau fod dipyn bach o Saesneg yn efo hefyd, ond Cymraeg, rhan fwya. Clywed Saesneg, okay? Wedyn mae'r wybodaeth yna yn mynd i fyny, felly mae'n datblygu gwybodaeth am y Gymraeg a Saesneg. Mae plentyn wedyn yn darllen yn Gymraeg ac yn Saesneg, sgwennu yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac wedyn yn datblygu sgiliau siarad yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ond mae be sydd yna a be sy'n datblygu yna yn mynd i fod yn wahanol i bob un plentyn yn dibynnu ar faint o hynna sydd yn digwydd. A fedrwch chi ddim yym can- yym yy yym yy be di'r gair yym yy dydi o'm yn bosib bod bob un plentyn yn cael union yr un yr un profiadau yna a mae'n anodd iawn felly meintioli Gwneud y profiadau yna hefyd. Ond be mae hynny'n neud, mae be bynnag sydd yna i fyny fyna, mae hwnna yn gallu um, dylanwadu ar hyfedredd um, y plentyn a rhugylder y plentyn yn yr iaith, sydd yn gallu dylanwadu ar eu hyder nhw i fod yn barod i siarad yr iaith, a wedyn i agwedd nhw tuag at yr iaith yna hefyd. Ond wrth gwrs, mae hyder ac agwedd hefyd yn dylanwadu ar hyfedredd a chigolder, felly mae'n mynd o gwmpas yn rhyw, rhyw, um, rhyw vicious circle fel yna hefyd 'lly. Felly, mae'r mae, mae, mae profiadau ieithyddol y plentyn dwyieithog yn llawer iawn fwy cymhleth na phrofiadau um, y siaradwr uniaith. Felly, maen nhw yn wahanol iawn um, yn, yn, yn y modd yna hefyd 'lly. O ran, o ran profiadau seicolegol wedyn, reit, fel o'n i'n deud, mae plant yn cael eu geni efo'r um, y biliynau o niwronau sydd yn datblygu rhwydweithiau. Reit? Wedyn, mae, os da chi'n uniaith, mae gennych chi rwydwaith cymleth, cymleth, cymleth, achos feddyliwch pa mor gymleth ydy iaith, oce? Okay? Mae gennych chi rwydwaith cymleth, cymleth, cymleth ar gyfer iaith, a wedyn mae hein i gyd yn cael eu cynrychioli yn yr ymennydd. Os da chi'n ddwyieithog, Da chi unai yn mynd i fod yn datblygu dwy rwydwaith cymhleth, cymhleth, cymhleth, neu un rwydwaith anferthol gymhleth, dan ni dal ddim yn siŵr iawn os ydyn nhw'n adeiladu nhw ar wahân neu efo'i gilydd neu be bynnag, mae'r ymchwil dal yym yn yn edrych i fewn i hynny. Neu, os da chi yn rywun sydd yn ddwyieithog olynol, hynny ydi, da chi 'di da- datblygu un iaith yn reit yym llwyddiannus, a wedyn da chi'n ychwanegu gwaith arall. Dach chi wedi creu rhwydwaith yn barod fel mae siaradwr unwaith uniaith wedi wneud, ond wedyn dach chi'n ychwanegu y rhwydwaith arall iddo fo. Iawn? Felly mae hynny ynddo'i hun yn mynd i greu yym gwahaniaethau hefyd. A wedyn o ran y profiad seicolegol o hynny, mae rheoli hynny yn rhywbeth cymhleth ofnadwy a rhywbeth mae'r ymennydd yn gorfod delio efo fo. A pan dach chi yn siarad un iaith, mae'n rhaid i chi sbarduno'r iaith honno a peidio Tynnu sylw i'r iaith arall sydd ganddoch chi yn y pen, sydd weithiau efo labeli yr un geiriau ond jyst yn yr iaith arall i fynd y blaen. Yym ac os dach chi'n defnyddio'r llall, dach chi'n gorfod sbarduno honno ac anwybyddu'r llall. A felly mae'r ymennydd dwyieithog yn gorfod mynd, symud rhwng un a'r llall drwy'r dydd, symud o o o ddefnyddio un i ddefnyddio'r llall, a dalu un a dalu llall, yym siarad un, siarad y llall. a hefyd yn gorfod, tra maen nhw yn siarad un ohonyn nhw, gorfod anwybyddu'r llall. Reit, felly mae hwnna yn exercise ymenyddol tydi siaradwyr uniaith ddim yn gorfod gwneud, ond mae siaradwyr dwyieithog yn gorfod gwneud. Reit, felly, ar un ffordd 'sa chi'n gallu edrych arno fo yym fel bod y siaradwr dwyieithog, bod bod bod eu menydd nhw'n yn gweithio'n gletach, neu ar y llaw arall, dach- fedrwch chi feddwl amdano fo fel, 'O, wel, mae hwnna'n rhywbeth naturiol yym mae'r ymennydd yn wneud sydd bownd o elwa, yr unigolyn mewn rhyw ffordd neu llall 'lly. Rwan, at ei gilydd, mae'r tri peth yna, yr yym gwahaniaethau niwrolegol, gwahaniaethau o ran profiadau ieithyddol a gwahaniaethau yy seicolegol, yn arwain at y siaradwr uniaethog yn bod yn gwbl, gwbl unigryw yym ac ac ar wahân i'r siaradwr uniaith. Felly, dylen ni byth eu cymharu nhw i'w gilydd neu rhoi disgwyliadau yym yym iaith uni- y plentyn uniaith ar yn blentyn yn dwyieithog. A mae yna, wrth gwrs, um, nifer o, o bethau sydd yn gwbl unigryw. Dydy siaradwr dwyieithog ddim yn gallu, uh, uniaith ddim yn gallu elwa o hyn na cynhyrchu y math yma o ymddygiad. Um, ond mae siaradwr um, dwyieithog yn gallu cyfnewid o un iaith i'r llall. Weithiau, achos bod nhw'n ddiog. Weithiau, achos dyn nhw jyst yn gwybod y gair mewn iaith arall. Weithiau, achos maen nhw eisiau rhoi rhyw fath o um, y dramatic effect drwy ddefnyddio y g- yr y y ffordd o ddeud o mewn iaith arall, lle fodd bynnag. Be bynnag 'di'r rheswm, yym, ma' hwnna'n rhywbeth ma' ma' siaradwyr yn gallu gwneud, a ma' siaradwyr dwyieithog yn gwneud o rownd y rîl. Yym, ac ma' 'na... ma' gennych chi, yym, ddwy garfan, yn does, un sy'n meddwl na diogrwydd pur ydi o a dylsan ni stopio fo llwyr, a'r llall ydi, wel, deud y gwir, dach chi angen sgiliau, reit, reit uchel i fod yn gallu wneud o'n effeithiol. Ocê? Yy, felly pa bynnag garfan ydach chi, yym, y gwirionedd ydy, mae siaradwr dwyieithog yn gneud hynna. Yym, elfen arall ydy yym, be sy'n cael ei alw'n yn drosglwyddo iaith, a dyma 'di lle yym, mae plentyn yn defnyddio un iaith, neu siaradwr yn defnyddio un iaith, ond yn ddiarwybod iddyn nhw, maen nhw'n defnyddio rheolau yr iaith arall. Dim yn bwriadol, ma' jyst yn, ma' ma' nhw jyst yn yn taro yn erbyn ei gilydd. Yym, enghraifft ydy pan ma' yym plentyn yy sydd falla'n gryfach yn Saesneg yn dweud gair haul, sydd yn dilyn yym rh- yy rheol Saesneg can I have, ynde? Does dim angen yr have yn Gymraeg, yym, jyst ga i, yym, dwi 'di rhoi dy ddŵr plîs, neu diolch yn fawr, neu be bynnag. Yym. Mae hwnna'n yn dangos yr yr t- yr trosglwyddo 'na. Yym ma'n digwydd ar bob lefel iaith, yym er enghraifft yym yn iaith Ffrangeg, toes 'na ddim sŵn 'y' yn Ffrangeg. Felly pan ma' siaradwyr Ffrangeg yn trio ynganu geiriau'n Saesneg sydd efo 'y' yno fo fatha 'sit', ma' nhw'n deud 'seat' yn lle 'sit', achos dydi o ddim yna. Felly dydyn nhw ddim... d- 'dyn nhw'm yn gallu peidio trosglwyddo yr ffonoleg Ffrangeg drosodd i Saesneg pan ma' nhw'n siarad Saesneg. Yym 'run fath efo yym Yy, efo'r acen, mewn, mewn geiriau. Yym, mae Ffrangeg yn dueddol o beidio yym, yym, gwahaniaethu rhwng yym, y, y sill o ran acen, lle yn Saesneg mae'r acen yn symud i bob man. Ocê? Yn y Gymraeg, mae 'na duedd mewn geiriau aml-sillabog i ni fod i roid yr acen ar y sill olaf ond un, prifysgol, ia? Yym, arholiad. So, mae'r, mae'r, mae'r, yym,

sef myfyrwyr personol, um, oedd o'n dweud two teeth. Oedd o'n swnio'n cute, mae'n um, uh, Ond wedyn, ond wrth gwrs, rhywbeth arall sydd ddim ar gael yn siaradwr uniaith um, ydy um, manteis neu hyrwyddiad um, uh, ymenyddol oherwydd bod na ddwy iaith yn cystadlu fe gilydd neu ddwy iaith yn bodoli ochr, ochr yn ochr ei gilydd, be bynnag ydych chi eisiau alw fo. Um, ac beth sydd wedi cael ei ddangos yn aml iawn yn y llyfryddiaeth ydy bod yna fanteision ieithyddol a gwybyddol o ganlyniad i feddu ar ddwy iaith. Rwan, o ran manteision ieithyddol, da chi'n sôn am weithiau. Os da chi yn meddwl amdan yr, yr, um, y system luosogi, mae'r Gymraeg efo system bonkers, um, mae'r Almaeneg efo, system, efo system anodd, ond mae lot o ieithoedd eraill efo systemau reit hawdd. Rwan, os ydych chi yn dysgu Yym Saesneg sydd efo system rili rili hawdd yym ochr yn ochr â iaith sydd efo system lot anoddach. Falle bod y ffaith bod Saesneg yn neud o'n haws a bod yr ymennydd yn mynd aha dwi'n gweld be sy'n digwydd yn fama felly dw- w- wrth drio yym yy trafod mwy nag un o rwbath ma' 'na rwbath yn digwydd i'r gair a ma'n digwydd fela yn fynna. Ma' hwnna'n roid rhyw fath o hwb wedyn fel ma' nhw'n trio sortio'r yr yr yy system yna allan yn yr iaith arall. R'un math efo yym sillafu. Ma' 'na yym ymchwil allan yna sy wedi dangos os ydach chi yn yn amlygu plant yym sy i i sy yn sh- sydd yn dysgu Saesneg yym sydd efo system bonkers o sillafu yym os 'dach chi'n amlygu plant sy'n dysgu Saesneg i jyst hanner awr yr wythnos ne' be' bynnag i iaith yym sydd yn gwbwl gwbwl dryloyw fel Eidaleg ne' rwbeth felly yna ma' 'na gynnydd yn i'w yn i'w sgilia nw o ran yym sillafu yn Saesneg. Ok, achos mae'r mae'r ymennydd rywsut yn yn jyst yn yn yn sylweddoli, o, ok, dwi'n gweld be mae'r system yna'n drio wneud, a wedyn mae'r mae'r gwybodaeth yna'n gallu trosglwyddo drosodd, a dyna 'di'r 'di'r yym beauty mewn ffordd o yr system yy sillafu'n y Gymraeg ynde? Felly mae plant sydd yn... eto mae 'na mae 'na rieni sydd yn poeni yym bod eu plant nhw ddim yn mynd i ddatblygu sgiliau digonol wrth sillafu yn Saesneg achos bod nhw'n cael eu addysg drwy bod yn y Gymraeg. Ond wrth gwrs, os dy- os 'dyn nhw'n dysgu sut i sgwennu a darllen yn Gymraeg gynta', ma'r sgilia' 'na wedyn yn trosglwyddo drosodd ac yn helpu yym pan ma' nhw'n gallu yym pan ma' nhw'n dod i drio dysgu yym Saesneg. Ond un maes sy' 'di cael lot o sylw drost y blynyddodd ydi'r maes sydd yn edrych ar y sgilia' ma' cael dwy iaith yn y pen yn 'i roid i chi sydd yn yn y byd anniaethyddol, ocê, felly sgilia' yym yy yy gwybyddol cyffredinol. Ac mae 'na lwyth o ymchwil 'di wneud ar hwn. Erbyn hyn, yym, mae'n ymchwil sydd yn dangos manteision, ymchwil sydd ddim yn dangos manteision, ond prin iawn ydi ymchwil sy'n dangos anfantais i fod yn ddwyieithog ar y math yna o o brawf. Felly, hyd yn oed os ydi o'n dangos bod 'na ddim gwahaniaeth rhwng siaradwyr uniaith a dwyieithog, wel, gan bod yr ymennydd dwyieithog yn gweithio dipyn cletach, mae hwnna'n ei hun yn yn rhywbeth manteisiol, ia? Yym, a wna i jyst dangos rhai enghreifftiau i chi rŵan, yym, Math o dasg fysech chi'n ddefnyddio er mwyn trio gweld os oes yna wahaniaeth rhwng siaradwyr uniaith a dwyieithog o ran yym y gallu nhw i switsio o un peth i'r llall yn reit rhwydd ydy un lle fysech chi'n dysgu rhyw reol iddyn nhw a wedyn dach chi yn yn trosi'r rheol yna wedyn. Ocê? Felly mewn un ymchwil dan ni di neud mi oedden ni efo plant ag yn y cyflwr cynta oedden ni'n mynd

Felly, wneud o chydig bach hirach. Um, clic, clap, oh, clic o fe. Clic, clap, clic, clic, clap. Felly, yn y cyflwr cyntaf, oedden nhw jyst yn gopio. Clic, clap, clic, clic, clap. Yn yr ail gyflwr wedyn, clic, clap, clic, clic, clap. A dyna chi'n gorfod mynd clap, clic, clap, clap, clic. A dach chi'n gwybod beth sy'n dod nesaf wan, dydach? Ia? Iawn, pob yn barod? Ok, felly yr ail gyflwr dwi isio, dwi ddim eisiau chi just yn, yn gopio be ydy'r rheol, nes dwi eisiau chi dr drosi'r rheol yma i'r throi ar ei phen, ok? A dych chi fod gallu gwneud hyn yn holl holl rwydd achos dych chi'n rwydd. Reit, barod? Clic, clap, clic, clap, clap. Driwn ni eto, dwi'n meddwl. Reit, pawb barod fan? Clic, clap, clic, clic, clic.

Ond maen nhw yn llwyddo yn yn aml yn well na siaradwyr un iaith yn gwneud y math yna o dasg. Ac yn yr ymchwil wnaethon ni wneud, be wnaethon ni ddarganfod oedd bod yym hyd yn oed yn yr yn y cyflwr cynta lle o'ch chi jyst yn copïo, yym mi oedd siaradwyr o gartrefi lle oedd jyst y Gymraeg neu jyst y Saesneg yn cael eu siarad yn perfformio'n well na siaradwyr un iaith. Ond wedyn yn yr yym sori yn yr yym O naci sori, ffor arall rownd. So yn y cyfl- cyflwr cynta o'dd y plant o gartre- ia, plant o gartrefi Cymraeg ag plant o gartrefi Saesneg o saith i wyth oed yn perfformio'n well na plant uniaith, a wedyn erbyn o'dden nhw'n hŷn o'dd y plant o gartrefi Cymraeg yn perfformio'n well na plant o gartrefi Saesneg a plant uniaith. A wedyn yn yr ail gyflwr wedyn, yr un anodd, yym mi o'dd mi o'dd yym y fantais yn parhau fan hyn i plant saith i wyth oed, felly plant o gartre Cymraeg, plant o gartre Saesneg, Yym, yn perfformio well na plant uniaith Saesneg. A wedyn, erbyn oed yna, yym, be oedden ni'n weld oedd bod y plant o gartre Cymraeg a plant o gartre cymysg Cymraeg a Saesneg yn, ar adegau, yn perfformio well na blant o gartrefi Saesneg yn siarad Cymraeg a phlant uniaith Saesneg. A mae siŵr gen i, y gwahaniaeth yn fanna ydy bod y plant yn yr ysgol uwchradd erbyn hynny. Ac os ydy'r broblem yn y bodoli yn yr ysgol uwchradd lle mae'r cyfleoedd i ddewis pynciau dal ar gael drwy gyfrwng y Saesneg a bod yym yy plant yn yn mudo mwy tuag at blant sydd yn iaith gynta Saesneg a ac yn y blaen, yna mae'r defnydd o'r Gymraeg yn gymdeithasol yn gostwng yn dydi? Felly falle bod yr yr yym y fantais yn gallu diflannu falle os ydy plentyn yn yn yn ymwneud llai yym efo'r iaith. Y prawf arall sy'n cael ei ddefnyddio yn aml iawn ydy'r prawf strŵp. Siŵr bod chi gyd wedi um, dod ar draws y prawf yma. Um, ar, ac um, yn, yn gyffredinol, be, be mae'r prawf yn ofyn i chi wneud ydy, um, neu'r darn diddorol, ydy y darn yna lle ydych chi fo geiriau, ansoddeiriau lliw, yn de'r geiriau, um, sydd efo ystyr iddyn nhw, gwyrdd, da ni'n gwybod beth mae gwyrdd y feddwl, ond bod o wedi cael ei sgwennu mewn inc lliw gwahanol. Ia? Felly be dach chi'n gorfod wneud ydy anwybyddu yr, yr gair a deud lliw yr inc. Ia? Dach chi'n gwybod beth sy'n dod rwan, dydach? Reit, so ni'n rhywbeth hawdd i gychwyn, okay? jyst, jyst i chi gael gweld y gwahaniaeth. Okay? Felly, gwybod beth eisiau chi wneud ydy jyst darllen, so cychwyn efo yr golofn gyntaf, mynd drwy'r ail, mynd drwy'r trydydd. Okay? Felly, jyst darllen y geiriau yna,

Y gwahaniaeth ydi rhwng ydi siaradwyr dwyieithog yn, fel di chdi, bach haws yym na siaradwyr yym uniaith. Ond y rheswm pam ma' hwnna'n gweithio fela ydi achos os ydach chi efo ymennydd sydd yn gallu darllen, so yym y literal, dwi'm yn gwbod sut dwi'n deud ymennydd llythrennog, ond literal brain 'lly, yym bob tro dach chi'n gweld gair, Mae'r gair yna yn sbarduno bob dim, mae'r ymennydd yn gwybod, bob un niwron, bob dim sy'n gwybod rhywbeth amdan y gair yna, sut dych chi'n ynganu fo, be di ystyr o, be mae'n edrach fel, pa, pa, faint, faint o, o um, uh, wahanol rai dych chi wedi dod ar ei traws ac yn y blaen. Mae'r ymennydd yn agor hwnna i fyny'n automatic. Felly, dych chi'n gweld y gair glas, felly mae bob dim am glas yn agor i fyny um, yn sydyn iawn yn, yn eich meddwl chi, ond beth dych chi'n gorfod gwneud ydy anwybyddu hwnna a, canol, a, a canolbwyntio ar y lliw mae'r gair wedi cael ei sgwennu ynddo fo. sydd yn dasg reit anodd, ond gan bod siaradwyr dwyieithog wastad yn gorfod cau un iaith a defnyddio'r iaith arall ac yn y blaen, yym dyna pam, dyna dyna di'r yr y rhesymeg sy'n cael ei gynnig drost y ffaith bod yym siaradwyr dwyieithog yn a- aml yn gwneud yn well ar y math yna o brawf. Ac yn yn ymchwil ni, yym un teip o siaradwr dwyieithog wnaeth yn well, yym ag plant o gefndiroedd cymysg oedd hynny, ond dim ond Yym, yy, pan o'n nhw'n gwneud y prawf yn Saesneg, nid pan o'n nhw'n gwneud y prawf yn Gymraeg. Ocê? Felly, mae 'na lot o wahanol yym agweddau i'r math yna o ymchwil, ond yn gyffredinol, fel dwi'n deud, be sy'n dod allan o'r ymchwil yna ydy, oes mae 'na fanteision yn cael eu adrodd, oes mae 'na yym ddim manteision yn cael eu eu adrodd, hynny ydy, yn d- bod 'na ddim gwahaniaeth yym rhwng y siaradwyr, ond dwi fy hun yn gweld hwnna yy fel ryw fath o fantais. A dach chi gyd wedyn wedi wedi dod ar draws, mae'n siŵr, y linc sy' 'di cael ei wneud wedyn rhwng y tasgau yna ag dementia yym a a dwyieithrwydd ac yn y blaen. A dwi'n licio'r yym yr yr dyfyniad yma, mae o'n rhoid o yn ei gyd-destun. Uh, the development of the executive function system, mae ma'r yr yym y y broses na mae'r ymennydd yn wneud o o reoli beth sy'n mynd ymlaen lly um, yn yn cael ei reoli gan yr executive function um, yn yr ymennydd. Um, the development of the executive function system located in the prefrontal cortex, felly yn, yn blaen yr ymennydd, is the most crucial cognitive achievement in early childhood. Felly mae o'n bwysig. Children gradually master the ability to control attention, inhibit distraction, monitor sets of stimuli, expand working memory and shift between tasks. Pethau chi'n gweld lot o blant ddim yn gallu gwneud ar lawr dosbarth ar gwahanol oed, falle bod nhw'n gwella fel maen nhw'n mynd yn hŷn, um, ond mae'r yr broses 'na o gadw plentyn ar y dasg yn rhywbeth mae'r mae rhan yna o'r mynydd yn, yn neud lli. Um, importantly, these are the same cognitive processes that show the first evidence of decline in ageing. Rwan, be mae'r ymchwil wedi ddangos hefyd ydy, fel mae'r sgiliau executive functioning yna'n wella, ydych chi'n dwad i gychwyn eich ugeiniau, O ydw yn dechrau mynd yn ôl nawr? So dan ni gyd ar ar y cusp rŵan ohono fo yn yn dechrau dirywio. Yym ond mae o'r peth cynta sydd yn cael i'w arddangos fel problem yym fel dan ni yn mynd yn hŷn 'lly. Therefore, if bilingualism affects executive functioning, the impact should be found across the entire cognitive system and throughout the entire lifespan. A dyna pam mae'r mae'r ymchwil 'na wedi bod yn edrych ar Yym, yy, ydy hynny'n wir efo, yym, unigolion hŷn, yy, sydd efo dementia ac yn y blaen? A be' ma'r ymchwil wedi ddangos yn gyffredinol, yym, ydy bod 'na wahaniaeth o ran oed, yym, pan ma', yym, unigolion yn ca'l i'w diagnosio efo dementia, lle ma' unigolion sydd yn uniaith i'w weld yn ca'l eu diagnosio yn fenach na, yym, unigolion sydd, yym, yn, yy, yy, yy, efo mwy nag un iaith. Da ni 'di neud ymchwil fan 'yn yng Nghymru, nathon ni weld bod 'na wahaniath, bo' 'na dair mlynadd o wahaniath yym rhwng yr amsar oedd yym yr yy yy rhwng yr oed oedd yr unigolion yn dod i dderbyn triniaeth yym os oddan nhw'n ddwyieithog ne' yn uniaith, ond do'dd o ddim yn yn wahaniath ystadegol, ond y broblem oedd pan oddan nhw'n dod i'r gwasanaeth mi o'dd i'w problema nhw lot fwy dwys nag oedd problema yym y siaradwyr uniaith. A falle bo hwnna efo rwbath i neud efo'r ffaith bod 'na yym yy rwydwaith o o o deuluoedd o amgylch unigolion yna, felly'n edrych ar eu holau nhw drosti hunan yym am gyfnodau hirach yym nag oedd yn digwydd i unigolion yym uniaith yy Saesneg yn gefn gwlad Cymru, oedd falla ben ei hun a wedyn 'di dŵad i'r system yn lot cynharach yym drosti hunan ac yn y blaen. Felly falla bod hynny yym yn yn yn yy rheoli hynny 'lly. Ok, felly yym so ma'r gwahaniaethau yna yn arwain at yym greu unigolion hollol, hollol unigryw sydd e- e- efo lot o betha yym yy difyr yn digwydd yym yn yn yn yr ymennydd ac hefyd yn gallu arwain at fanteision. Ond tydi dydi ddim yn fe- dy- dydi dydi dydi dim nid aur yw popeth Melin. Yym dydi petha ddim yn fel i gyd chwaith ar gyfer yym yr ymennydd dwyieithog. Fel dwi'n deud, falle bod yr ymennydd dwyieithog yn gweithio'n gletach, Yym, ond hefyd, ma' 'na rhai, na, dwi ddim yn sôn yn fan hyn fel anfanteision, reit, ma' 'na rhai heriau o ganlyniad i feddu ar ddwy iaith. A ma'r heriau yma wedi cael eu cofnodi dro ar ôl tro mewn un maes penodol, sef geirfa, datblygiad geirfa plant, ocê? Rŵan, yym, ma' 'na dystiolaeth wlyb bod os 'dach chi yn mesur Yym, beth yw dealltwriaeth plant o eirfa, neu'r mesur i'w ynganiad nhw, sut maen nhw, yd- ydyn nhw'n gallu enwi yy gwahanol bethau yn eu byd nhw 'lly, yym, a bod y plant yno'n ddwyieithog neu'n uniaith. Mae'r plant uniaith fel arfer yn cynhyrchu mwy o eirfa, neu yn adnabod mwy o eirfa mewn prawf lle mae yna yym yy amser cyfyngedig i wneud y prawf ac yn y blaen 'lly. Ond mae hwnna'n rhywbeth sydd yn parhau ar hyd oes. Mae'r un canlyniadau yn cael eu canfod mewn oedolion ag yr un mwyaf diweddar sydd yn yn yym ymchwil yym yy cry iawn i ddangos hyn ydy yym yy ymchwil gin Ellen Bialystok yy o Ganada yym oedd 'di edrych ar oedolion oedd yn defnyddio i'w dwy iaith yn yn ddyddiol yy so so oedd ein bod nhw'n defnyddio un iaith lot mwy na llall. Oedden nhw'n defnyddio'u dwy iaith yym yn ddyddiol ond o gymharu nhw y siaradwyr uniaith Saesneg ar brawf o adnabyddiaeth o eirfa'n Saesneg, mi oedd yr y siaradwyr uniaith yn adnabod mwy neu mynd yn bellach ar y prawf yym nag oedd y siaradwyr yym yym dwyieithog. Ond, ma' hwnna'n swnio rwbath negyddol, ond ma'n neud hollol sens, achos pan 'dach chi'n meddwl amdan y peth, reit, yym b- ma' ma' bywyd, ma' ma'r unigolyn un uniaith, mae fywyd o i gyd wedi cael ei labelu mewn un iaith, ocê? Rŵan, ma' y y siaradwr dwyieithog yn rhannu fywyd ar draws dwy iaith, ocê? Yym, ac felly weithia', falla bo' chi'n datblygu geirfa mewn un iaith, achos na yn yr iaith yna 'dach chi'n dueddol o o drafod y yr eirfa yna, a newch chi byth rili i'w trafod nhw yym mewn maes arall. Enghraifft fydda', yym, plentyn sydd falla yn ddwyieithog mewn Saesneg ag yym Sbaeneg, ma' yr teulu estynedig yn siarad lot o s- o o Sbaeneg, yym, a ma' a ma' plentyn yn gwario lot o amser efo nain yn y gegin. Felly mae'r geirfa am bethau yn y gegin yn bethau yym Sbaeneg, achos efo Nain maen nhw'n siarad ac yn trafod y yr y y peth yna. Felly ella dydyn nhw'm yn gwybod y geirfa yym am yr y yr eitemau yna yn yn Saesneg, er enghraifft. Mae genna i yym enghraifft yym reit embarrassing yym yym fi fy hun. Yym o'n i o'n i'n gorfod bod

I'll stunch the potatoes. Have you got a stuncher? Will you mash potatoes with a potato masher? Stwnsio tatws. O'n i rioed i gorfod sôn am stwnsio tatws yn Saesneg o blaen, felly o'n i'm yn gwybod rhaglen. Felly os oes yna rhywun wedi gwneud prawf o dan y rhwyni adeg yna yn gofyn wrtha fi be oedd y... Falla swn i 'di rhoi fideo allan ond o- ond fel plentyn do'n i'm yn gwybod a swn i'm yn gwybod sut dawnsio fo de a that's it, dim byd arall. Yym felly felly ma' ma'n gwneud ma'n gwneud synnwyr mewn ffordd pam fysa chi'n gweld hwnna, felly dydy hwnna... 'di hwnna ddim yn big shakes nachdi bod bod yym y plant falla yn dangos yym yy dealltwriaeth lai o o eirfa. Felly mae storfeuoedd geirfa llai i gychwyn ganddyn nhw. Yym, ond mae gennyn nhw fwy o bethau i'w storio, a'u prosesu, so os dach chi'n siarad iaith a dach chi'n trio ad-alw be 'di'r term am rywbeth, ond mae gennych chi lot mwy o bethau i fynd drwyddo fo i drio dod at y yr yr yr yr gair yna. Yym, ac felly mae ad-alw geiriau yn cymryd hirach, ac mae siaradwyr dwyieithog yn lot Yym, a, a, a, a, a fedrwch chi, dwi, dwi 'di bod yn trio cymharu fy hun i siaradwyr uni-, quote, ish, uniaith dwi'n nabod 'lly, yym, i weld pa mor aml ydw i'n mynd, 'O, be 'di'r gair yna eto? O, be 'di'r gair yna eto? Dydy siaradwyr uniaith ddim yn gwneud hynna. Sylwch chi, rhai o'r siaradwyr dwytha, yn aml, 'O, be, be, o, yym, sut ti'n deud, o, be 'di hynna eto, o? Yy falle mond am y Gymraeg na Saesneg. Ie ma' ma' 'dan ni 'dan ni'n gneud lot lot o hynny yym a ma' hynny eto oherwydd yym bo' gennyn ni jyst gymaint mwy yym i'w i'w yym storio ag yn y blaen. Ond o ran y gwahanieth yym o ran geirfa ag yn y blaen 'lly, ma' hwn yn ddata go iawn o ymchwil ar adnabyddiaeth plant o eirfa yn y Gymraeg rŵan, yym plant yy oed uwchradd. So, 'da ni'n gweld plant un ar ddeg, deuddeg, tair ar ddeg, pedair ar ddeg a pump ar phymtheg. Mae'r lein top 'na yn blant o gartrefi cwbl Gymraeg, yr lein oren yn blant o gartrefi cymysg Cymraeg a Saesneg, a'r lein wilod wedyn o blant o gartrefi di-Gymraeg oedd yn cael eu addysg i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Ocê? Felly, be 'da chi'n weld ydy pan ma- o'n nhw'n cyrraedd yr uwchradd, yn tros- yn trosglwyddo o'r uwchra- o'r cynradd i'r uwchradd, ynde, mi oedd i'w Yym, oedd 'na, oedd 'na wahaniaeth rhwngthyn nhw, ond doedd o ddim yn wahaniaeth ystadegol o gwbl, felly oedden nhw gyd yn gwybod tua rywfaint o o eirfa yn Gymraeg, ynde. Oedd 'na ryw dip wedyn, ia, yn j- jyst fel oedden nhw'n dod i arfer efo y symud 'na o'r cynradd i'r uwchradd, falle bod 'na chydig bach o newid ieithwedd, falle, ella bod 'na ryw bwnc oedd yn gorfod wneud rhywbeth mewn Saesneg oedd o ddim wedi wneud o blaen neu rywbeth, dwi'm, dwi'm, dwi'm yn gwybod be oedd y y rheswm 'lly. Ond be dych chi'n weld wedyn ydy, yym, ar, ar ôl, ar ôl y, y lull yna, mae pawb i weld wedi codi, ond sylwch chi fan hyn, a dyma maen nhw dal i barhau i, i wella, gwella, gwella, um, ond sylwch chi efo'r plant efo'r trefi di-Gymraeg, ar ôl 13, a dyma pryd maen nhw'n dechrau gwneud i'w um, dewisiadau ar gyfer tygau, pynciau, dyn nhw'n gwneud drwy gyfrwng y Saesneg, drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn y blaen. Dych chi'n gweld bod yna um, uh, ddirywiad um, yn, yn i'w um, dealltwriaeth nhw o eirfa. Felly mewn ffordd, Mae perfformiad nhw ar y prawf yn is na perfformiad plant un ar ddeg oed ar y prawf, er bod y plant yna wedi cael mwy o ymddygiad i'r iaith na'r plant arall achos maen nhw wedi bod yn y system yn hirach, yn do? Iawn, felly mae o'n dibynnu ar gyd-destun yr unigolyn hefyd. Yym, a jyst i i yym esbonio pan ma' 'na... Weithia' ma' 'na hefyd yym yy rhan fwya o'r amser ma' unrhyw oediad ne' be' bynnag yn ca'l 'i ddangos efo geirfa. Yym ma' ambell i dro weithia' nid yn os 'di'r ddwy iaith yn defnyddio systema rili cymhleth. Os o's 'na... Os o's gynnoch chi rywun sy'n dysgu Cymraeg ag Almaeneg ac yn gorfod trio ffigro allan sut ma' lluosogi, wel good luck ynde? Achos ma'r ddwy iaith yn andros andros gymhleth yn neud hynny. A weithia' felly fysa hynny falla Yym, os ydyn nhw'n cymharu i'w sgiliau nhw fel siaradwyr dwyieithog o'r ddwy iaith yna, yn i'w datblygiad nhw o'r system luosogi, a chymharu nhw i blant sydd yn uniaith Ffrangeg neu uniaith Gymraeg, yna mae'n siŵr fysa nhw ychydig bach yym ar eu hôl hi. Ond y rheswm heb law hynny efo efo gramadeg ydy na sut mae'r ymennydd yn gweithio. i ddatblygu iaith, ydi bod yr ymennydd yn, t'mo', ma' ma'n cymryd y wybodaeth i gyd i fewn drw'r synhwyra', lle ma' nw'n gweld iaith, ma' nw'n clwad iaith ac yn y blaen 'lly. A wedyn ma' hwnna i gyd yn mynd i fyny i'r cyfrifiadur bach 'ma ne' be' bynnag, yym y yr yr ddyfais yy sy'n helpu nw ddysgu iaith. A be' ma'r ddyfais yna'n gorfod gneud ydi chwilio am batryma'. Felly, os 'dyn nhw'n clywed, er enghraifft, Y gath, y gath, y cath, y cath, y gath, y cath, y cath, y cath, y cath, y gath, y gath, y cath, reit, nawr ma' 'di gymryd lot hirach i'r ymennydd ddŵad i ryw 90 y cant o'r wei- o o adegau ma' dwi'n clywed Y gath, felly, bing, ma' hwnna'n real. Ocê? So, os 'di rywbeth yn, os 'di, os 'di yym y system yn gymhleth, ond hefyd ma'r mewnbwn yn wahaniaethol, mi gymrith o hirach i chi ffigro fo allan.

Cyn gynta bod y masg critigol a fel dwi'n deud os os nhw'n cyrraedd y 90 y cant yna neu 70 y cant dan ni'm yn gwybod eto fel dwi'n deud bod yna lot o betha dan ni ddim yn wybod. Be bynnag mae'r ymennydd angen er mwyn mynd da dwi 'di ffigro fo allan dyna rheol gynta ma' nhw'n cyrraedd hwnna dyna fo ma' nhw ma' nhw ma' nhw ma' nhw wedi wedi cyrraedd y rheol does 'na ddim rheswm pam 'di rywun ddim yn cyrraedd hwnna os 'dyn nhw'n cael digon o amlygiad yym i'r iaith ond mae o'n anoddach cael yr amlygiad yna mewn iaith leiafrifol os dach chi ddim yn ei chlywed hi Yym, tu allan i'r ysgol, yn y cartra, a bob man arall, ie? Felly, p- po fwya ma'r plentyn yn glwad, clwad yr iaith, gora ydi'r iaith, ynde? A dyna pam, yym, ma' amlygu plant, a'u hannog nhw i wneud defnydd o'r Gymraeg, pan ma' nhw'n y, yn, yn y system addysg yn allweddol. Achos o leia dan ni'n gwybod fedrwn ni reoli faint o Gymraeg fedr-, dan ni'n gwybod fedrwn ni roid y Gymraeg iddyn nhw yn fan'na, mae o'n allweddol. Ond. Mae mae angen yr yr yym yr yr gefnogaeth ychwanegol 'na yn allanol hefyd yn does? Ond ma' raid i ni hefyd wneud hynny gan ystyried fod plant mewn datblygu'n ddwyieithog i wahanol lefelau ydyn nhw, tydyn nhw i gyd ddim yym yr un fath. Ac ar y pwynt yna, wna i ddod i at y myth ola, yym sef bod siaradwyr dwyieithog yn gwbl gyfartal, neu os da chi os da chi'n cael galwch chi'n ddwyieithog, ma' raid i chi fod yn gwbl gyfartal yn y ddwy iaith. Oce, dyna 'di, dyna 'di'r gold standard, os 'da chi'n ddwyieithog, 'da chi'n gorfod bod yn ddwyieithog yn yr ddwy iaith. Ond y ffaith ydi, ac yn ych pecynna, dwi 'di rhoi tabl i fewn yn fan'na i chi, yym, y ffaith ydi bod 'na amrywiaeth helaeth o fathau o siaradwyr dwyieithog, a prin iawn ydi rheini sy'n ystyried eu hunain yn gwbl gyfartal ar draws y ddwy yn bob agwedd o'r iaith. Wel, dwi'n cyhoeddi'n Gymraeg ag yn Saesneg, dwi yn, rhoi cyfweliadau fel hyn yn Gymraeg ac yn Saesneg, fel dwi'n dweud, dwi lot fwy hyderus symud yn Gymraeg nag ydw i yym yn yn Saesneg, ond dwi'n eitha hyderus yn sgwennu yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ond fyswn i yn deud bod cyfoeth ieithyddol fi, os os dach chi'n cytuno efo fi, yym falla yn yn yn gryfach yn Gymraeg nag yn yn yn Saesneg, ond dy- dyna s- sut dwi'n teimlo. Felly, mae'n anodd iawn ffeindio rywun sydd yn teimlo yn yn hollol, hollol yym yy gytbwys yn y ddwy iaith. Felly, beth sydd ar yr yym y tabl 'na dwi 'di roid yn 'ych pecynna chi yym ydi yym ychydig o flynyddoedd yn ôl nath Lee Way sydd yn arwr yym y byd ymchwil yym ddwyieithrwydd nath o edrych drw bob un erthygl ne' llyfr academaidd o'dd o wedi ddarllan ym maes seicoieithyddiaeth, seicoleg, ieithyddiaeth ne' sosioieithyddiaeth lle oddan nhw wedi edrych ar ddwyieithrwydd a mi dynnodd allan bob un term oedd rwy'n wedi ddefnyddio wrth ddisgrifio i'w sampl yym dwyieithog nhw, ac pa ddiffiniad oedden nhw'n ddefnyddio. A be wneith eich taro chi wrth i chi fynd drwy'r rhestr yna ydy pa mor eang ydy y cysyniad o ddwyieithrwydd. Mae'r tabl yna'n handi iawn efo rhieni yym sydd ddim yn teimlo bod nhw'n rhan o'r byd dwyieithog, achos mae 'na un label yna yr minimal bilingual dwi'n meddwl 'di'r enw a be mae hwnna'n sôn amdan ydi siaradwr sydd efo minimal knowledge in of of some words in one language ie so ma' nhw'n siarad un iaith rhugl ond ma' nhw'n gwybod chydig bach o derma neu chydig bach o rywbeth wan os da chi'n os dyn nhw'n caniatáu hunan i fod ar y continiwm dwyieithog 'na ma' gennym ni lot Yym mae yym yy gwell siawns o drio yw cael nhw i i i berchnogi'r peth a bod a a teimlo bod nhw'n cael yym bod yn rhan o'r byd yna 'lly. Yym ia felly felly yym dyna i chi yym drosolwg o yym faes dwyieithrwydd. Mae 'na lot yna, mae 'na lot sydd ddim yna achos fel dwi'n deud mae'r maes yn yn anferthol yym erbyn hyn. Ond dwi'n gobeithio bod hwnna 'di rhoi chydig o yym

Mewn ffordd, oedd gymaint o bethau 'da ni yn rhyw deimlo'n reddfol, ond o ie, wrth gwrs mae o'n, mae 'na ymchwil, mewn ffordd mae'r ymchwil gwyddonol yna yn yn arfogi ni mewn ffordd i helpu newid agwedd. Oedd o'n grêt gweld yr holl myths yna 'di sgwennu, o'n i byth anghofio. Flwyddyn gynta' o'n i'n dysgu Cymraeg i oedolion. Mae criw bach andros o neis a yym ma'r boi ma'n deud Duw ti di cael cinio efo fi a wraig fi mwya lyfli o a fatha fi fel jyst cinio mewn sa chdi'm yn medru jyst perswadio hi i anfon y plant i ysgol Gymraeg o'n i fel o dim jyst gwahodd fi am ginio ond isio fi fatha newid meddwl y wraig o o nightmare ond do'n i'n clywed yr holl myths yma ma' nhw'n dal i fodoli a dach chi'n dod ar eu traws nhw trwy'r amser. A mae'r ffaith bod ni'n gallu bron a bod dangos fel, ie, mae 'na ymchwil gwyddonol yn esbonio pam bod... O'n i'n teimlo reit smug ar adegau tan i ti ddechrau sôn am yr yr heriau ac ati ar y diwedd, ond hynny yw, bod ni isio ymfalchïo yn y ffaith bod ni'n ddwyieithog. Felly, oedd o'n andros o ddiddorol. A diddorol oedd y peth traws traws osod bod ni'n rhoi fel rheolau Saesneg ar y Gymraeg neu Gymraeg ar y Saesneg neu wahanol ieithoedd fel 'na. Fi'n dallt rŵan pam oedd

ac eraill wedi bod yn gal- yn gweithio'n galed iawn yn ysgrifennu yym llyfr, a dwi'n credu bod chi gyd yn cael, maen nhw gyd yn cael copi ar ddiwedd y diwrnod, felly dulliau addysgu dwy ieithog. Felly mae, cyn i ni dorri am ginio, mae Enlli jyst yn mynd i ddeud gair byr am y llyfr hwnnw a sut fedrith hwnna fod o ddefnydd ymarferol i chi, iawn?
Ie, jyst, jyst yn fyr iawn, achos dan ni wedi cyrraedd amser um, cael yn cuddio lle. Um, uh, adnodd ydy hwn, um, yn hymlad i o siarad efo nifer o, o athrawon, um, oedd bod, na, er, bod, bod yr, yr adnodd o ran dod â ymchwil i chi, chi, bod yr adnodd yna fel arfer yn adnodd reit ddwys, mae yna lot o gyfrolau wedi cael ei sgwennu ar ddwyieithrwydd ac addysg ddwyieithog, Yym, ond maen nhw'n gyfrolau yym damcaniaethol iawn ac maen nhw yn ddwys ac yn ac yn ac yn ddwfn. Dim dyna dach chi isio yym yy yn ôl yn ôl yr adborth o'n i'n gael. Yym, ac hefyd ar y llaw arall yym o'n i'n chwilio yy ar y we ac mae yna lot o yym yym unedau yym ymchwil dwyieithog yn bodoli ar draws Prydain ac ar draws Ewrop ac maen nhw yn yn creu adnoddau i athrawon ond yn aml iawn maen nhw fatha rhyw pha- pamffled dwy ochr A dwi'm yn meddwl bod hwnna'n rhoi llawer o o wybodaeth i chi yym chwaith. Yym felly yym c- yy ymgais oedd hwn mewn ffordd, yym o'n i 'di bod yn ddiweddar iawn yym mewn ambell i yym gynhadledd yn Eu- Ewrop 'lly, yym a a ma'r cynadleddau rŵan 'di symud yn aml iawn o fod yn gyn- cynadleddau ar ddwyieithrwydd i amlieithrwydd neu tair-ieithrwydd o leiaf. A pan 'dan ni'n troi fyny ac yn cyflwyno'r ddwyieithrwydd ma' pawb fatha 'Pwff! Mae pawb yn gwybod bod hynna'n oreit. Deliodd ni efo triodd y trydydd un, y pedwerydd un, y pumed un i fewn i'r dosbarth. Felly mae ma ma ma'r yym yr yr syniad 'na yym bod bod â ni ar ei hôl hi. Dydan ni'm yn teimlo weithiau, achos dan ni dal dan ni dal yn ymladd yn dydan yym er mwyn cael yr yr yym yr yr cyfle 'ma i fod yn yn dod â'r ddwy iaith ochr yn ochr a'i a'i gilydd 'lly. Yym felly o'n i'n teimlo ar ôl bod yn yr yn yr yym yy yn y cyn- cynulleidfa yna bod ni angen jyst yy plethu a ffontio yym be oedd yn digwydd, yn enwedig o'n o'n maes ni o ran hyfforddi athrawon yym fydd yn gorfod delio efo yr holl newidiadau 'ma sy'n mynd ymlaen fel oedd Aled yn yn yn drafod 'lly yym ag arbenigedd ymchwil yym sydd yym yn mynd ymlaen yn y byd 'lly. Yym, felly mae'r gyfeiriad yn hwn at ymchwil rhyngwladol, ond hefyd at ymchwil sy'n mynd ymlaen yn genedlaethol fan hyn yng Nghymru hefyd. Felly mae 'na gyfeiriadau yn fan'na. Felly mewn ffordd mae o'n mae mae o'n fodd o yym wneud ychydig bach o'r o'r gwaith yna yym yy drostoch chi mewn ffordd yn lle, achos ma' fel dwi'n deud, mae'r maes yn anferth. A ddowch chi'm i ben yn trio yym darllen i fyny efo'r swyddi hynod hynod brysur sydd ganddoch chi'n barod. Yym felly ymgais oedd o fel dwi'n deud i drio jyst rhannu efo chi yym be' 'dan ni'n wbod o'r byd ymchwil. Bydd 'na lot o be' sydd yn hwn yn betha' 'dach chi'n neud yn barod beth bynnag ac yn arbennig o dda yym ond falle 'dach chi'm 'di sylwi bo' 'na label ma' rywun arall yn y byd ymchwil yn ddefnyddio a felly 'dach chi'n gallu perthynnu be' 'dach chi'n neud Yym, i rhai o'r labeli yna sydd falle yn rhyw brownie points i chi pan mae Estyn yn dod, neu neu be bynnag 'lly. Yym, ond mae 'na hefyd, yn does, yym, gais yym o- e- efo y datblygiadau newydd yn yn byd addysg, mae 'na gais i athrawon fod yn gallu meddwl yn annibynnol yym ac i fod i a- gallu gweithio reit a- annibynnol ac yym i fod yn ymwybodol o'r byd ymchwil ac yn gallu gallu bod chydig bach yn fwy ymchwilgar yym yn be ma' nhw'n neud yym hefyd 'lly. Yym felly be ma' hwn yn roid gobeithio os dach chi'n pontio y math o betha o'n i'n ddeud yym ag be sydd wedi ca'l i'w datblygu yn genedlaethol ag yn ag yn yym yy rhyngwladol ag yn y blaen fel ddullia yym yy dysgu dach chi'n gallu gweld pam falla fydd rhai yn gweithio a pam fysa rhai ddim yn gweithio gystal yn 'ych cyd-destun chi. Ie, felly mae'r mae'r annibyniaeth 'na sy ganddoch chi i fod yn datblygu ac i ac i gystynnu hefyd, dim dim i feddwl, 'Wel, pam 'dyn ni'n gorfod gneud hwnna? Dyw hwnna ddim yn mynd i weithio. Yym, bo' bo' chi'n gallu dechra yym yy dod â'r stwff yna yym at ei gilydd 'lly. Felly, mae'r gyfrol yn ddwyieithog, yym felly yym dulliau addysgu dwyieithog, cyfeirlyfr cyflym i addysgwyr, mi gewch chi gopi nes ymlaen yn y p'nawn achos dwi'n meddwl bod 'na Yym, ambell un yn poeni bod chi'n mynd i ddiflannu ar ôl cinio yym hefo'r popis, felly dach chi'n mynd i gael y talk nawr, ocê? Yym, ond wna i jyst, ie, jyst jyst rhoi blas i chi, yym, mae'r mae'r gyfrol yn sôn am y prif fodelau, y prif fodelau dysgu neu addysgu dwyieithog, yym, yy, dulliau o rhyngweithio efo'r plant, yym, dulliau cywiro iaith eu targedu defnydd priodol o'r Gymraeg, yym, strategaethau sgyrsio efo plant, yym, Eich mewnbwn chi ac allbwn y plentyn, sicrhau cyfleoedd i gynhyrchu iaith estynedig. Wnaeth hwnna godi mewn ymchwil wnes i dipyn bach yn ôl yym yng Ngwynedd deud gwir lle o'n i'n poeni dipyn bach bod 'na rai plant yym o'n i'm yn clywed gair o Gymraeg ganddyn nhw drwy'r dydd, o'n i'n arsylwi yn y ddosbarth drwy'r dydd ac o'n i'm yn clywed gair o Gymraeg ganddyn nhw achos un ath- athro neu athrawes sydd yn y dosbarth a ma' 'na lwyth ohonyn nhw a fedrwch chi'm tsiecio bod bob un 'di deud rhywbeth bob dydd. Yym, felly, ma' hwnna yn deillio o hwnna mewn mewn mewn ffordd dipyn bach. Yym, a fel dwi'n deud, ma' 'na lot o'r o'r o'r yym yy petha sy'n cael eu awgrymu yn betha sy' 'di deillio o'r o'r sylwada o'n i weld yy fel arfer dda yn ysgolion beth bynnag. Wedyn ma' 'na yym rhan am drawsieithu, Cymraeg bob dydd, modelu iaith frodorol, yym dysgu cynnwys ac iaith feintegredig, ma' hwn fwy ar gyfer yr uwchradd, yym CLIL. 'Da ni 'da ni'm yn gneud llawer o hwn yng Nghymru ond ma' 'na Yym, y gyfleoedd i symud rhai ysgolion ymlaen i wneud mwy o hynny, yym, yn hytrach na jest sticio at Cymraeg bob dydd, yym, a wedyn dysgu drwy dasg, sydd yn rhywbeth dwi'n meddwl sydd yn hynod exciting, mae'n rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio lot yn y maes, yym, yy, dysgu ail iaith yn Ewrop ar hyn o bryd, yym, ond mae hwnna rhywbeth dwi'n meddwl 'da ni eisiau ddatblygu fwy, yym, yma yng nghyd-destun Cymru. Yym, felly dyna. ydy'r ydy'r cynnwys. Yym y bwriad ydy fod hwn ddim yn berffaith o bellfod, yym bod o'n adnodd gychwynnol a bod ni'n cael adborth ganddoch chi hefyd ar y math yma o adnodd. Falle fydd 'na betha' yma 'da chi'n teimlo, wel deu gwir, wbath mwy fel hyn fysa'n gweddu i mi, neu be' bynnag, fel bod ni'n gallu sicrhau bod yr adnodd... So pwynt roid rhywbeth fwy na ti'gilydd os dydi o ddim yn rhywbeth sydd yn ddefnyddiol yym ar lawr dosbarth. Yym felly mi fyddwn ni'n chwilio, yy dwi'm yn siŵr iawn sut 'dan ni'n mynd i neud o eto, mi fyddwn ni'n chwilio am adborth efallai wna i dargedu rhai ysgolion penodol i fod yn yn trafod y y y y gyfrol efo staff ac efo disgyblion ac yn y blaen a a gweld sut yym ell- fe- fe- ella fedran ni yym ddatblygu hwn. Yym.